Effettivament il-Leġjon Kazjuna tkun proattiva biex tindirizza ehm, diffikultajiet li ehm, ikollhom workforce diversifikata pal millum u multikulturali, qed nintaqgħu ma' ħafna stakeholders, qed nikkoordinaw ma' stakeholders kollha biex nifmu aħjar u nindirizzaw l-sfidi li hemm preżenti. Ehm, ċertament waħda mill-iktar sfidi li hemm hija nuqqas ta' informazzjoni jew informazzjoni skorretta. Żgur li l-ħidma tagħna qed tagħti riżultati pożittivi u ħa nkomplu naħdmu biex nikkoordinaw mal-stakeholders kollha ħalli nilħqu riżultati pożittivi. Diversità ta' problemi fosthom li anke nagħmlu mod nies li huma kwalifikati ħaddiema migrant li huma kwalifikati imma għandhom problema biex il-kwalifiċi tagħhom jiġu akkreditati Fil-framing Malti, jiġifieri hemm dawk l-isfidi, hemm sfidi oħjar, sfidi oħrajn partikolarment ukoll li ħafna minn dawn il-migrant workers, kif anke l-istatistika turi qed jaħdmu f'low skill jobs, għaldaqstant mhuwiex biss il-problema għax huwa migrant worker għax is-settur li qed jaħdem fih mhux qed jagħti kundizzjonijiet biżżejjed biex ikollu dinjità u ħajja ġusta. Naħdmu biex ikun hemm l-integrazzjoni, naħdmu biex ikun hemm integrazzjoni mhux biss mal-Maltin mal-barranin, imma l-barranin bejniethom. Illum il-postijiet tax-xogħol tagħna mhumiex omoġeniċi kif kienu qabel, kien hemm razza waħda, illum għandek pensjonanti, għandek żgħażagħ, għandek nisa, għandek persuni b'diżabilità, għandek barranin li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, barranin li ġejjin minn hawn, minn postijiet terzi. Jiġifieri hemm taħlita sħiħa ta' nies. li jkollha jkun hemm integrazzjoni sħiħa, jiġifieri meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni mhux biss ma' economic migrants jew ma' refuġjati, imma li l-post tax-xogħol ikun grupp wieħed magħqud li jimxi lkoll flimkien. Kollha, kull persuna għandha l-bżonnijiet tagħha, imma kollha jaħdmu bl-għan li l-post tax-xogħol ikun ikun profettabbli, li jagħmlu l-paga, li jkun li jkunu kuntenti fil-postijiet tax-xogħol. Bħala l-ġeokeżjoni ninvolvu ħafna ruħna anke mal-NGOs, mal-UNHCR, mal-employers, Biex din isseħħ, li aħna nemmnu żgur huwa li għandu jkun hemm strateġija nazzjonali strateġika ta' integrazzjoni barra mill-postijiet tax-xogħol biex kulħadd jifhem x'inhi l-integrazzjoni, x'verament xi tfisser l-integrazzjoni u xi tfisser li tirrispetta l-kulturi ta' ħaddieħor u huma jirrisputtaw tiegħek għax il-proċess ta' integrazzjoni huwa a two way process mhijiex naħa waħda u ma ġiex naħat li inti tirrispetta lil kull persuna b'dinjità tagħha. U xi ħaġa oħra li qegħdin nagħmlu huwa li ħa nibdew nduru ċ-ċentri miftuħa biex nibdew nagħmlu dissemination tal-informazzjoni kollha li għandhom ta' x'inhuma l-basic rights ta' kull impjegat ħalli aħna nagħtu l-informazzjoni, nqassmu l-informazzjoni u kulħadd ikollu dak in-knowledge ta' informazzjoni li jkun hemm. Importanti li kull ħaddiem barrani, economic migrant, refugee, asylum seeker, ikunu jafu x'inhuma l-basic rights biex aħna nliminaw kemm jista' jkun l-abbużi li jkun hemm fejn ma jkunx hemm post tax-xogħol. Waħda minnhom li semmejt inti kienet dwar it-trasport fejn aħna naraw id-diffikultajiet li qed isibu u nkunu interlokuturi bejn l-aġenziji tal-gvern nazzjonali u l-postijiet tax-xogħol u dawn il-persuni kif nista' niffaċilitawlhom din il-proċess l-istess bħalma għamilna dwar il-ftuħ ta' accounts ġo bank li bdew isemmu l-problema waqt il-konferenza li kien hemm. Konna l-uniku union li ħdimna għaliha biex niffaċilitaw dak il-proċess.